Salam ildeşler. Mundan on ýigrimi ýyl öň hem motion dizaýn dünýäde kän bir gerekli hasaplanmaýan hünärdi, emma häzirki wagt motion dizaýn media, reklama, dizaýn industriýalarynyň aýrylmaz bir bölegi boldy. Bu gün hem men siz bilen esasy temamyzda geljegiň möhüm hünäri hem diýip boljak belli bir derejede krutoi hasaplanýan motion dizaýn barada gürleşmek isleýän. Motion dizaýn adyndan hem belli bolşy ýaly grafikanyň hereket etme hadysasy, ýagny Grafikanyň boşluk we wagt esasynda hereket edip başlamagy grafikany täze multimedia derejesine çykardy we oňa hem motion design ýa-da motion grafik dizaýn diýip at berildi. Şu ýerde animasiýa bilen motion dizaýnyň tapawudyny belläp geçmek möhüm mykadýän. Animasiýa diýip aslynda köplenç halatda bir personažy bolan ýa-da şol personažyň esasynda gürrüň berilýän hekaýanyň grafiki herekedini aýdylýar. A motion design bolsa bir abstrakt ýa-da merkez nokady bir personaj bolmaýan her dürli grafikanyň hereketlerini aýdylýar. 20-nji asyryň ortalaryna çenli aslynda grafika öz funksiýasyny we estetikany hereketsiz, ýagny statişni görnüşde ýerine ýetirip gelýärdi. Soňra bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýylda motion dizaýnyň atasy diýip tanalýan Jon Witni kompýuter grafikalary bilen geçiren eksperimentleriň netijesinde grafikalary kompýuter arkaly hereketlendirip başlaýar we oňa hem soňra täze bir wizual dil hökmünde kabul edilýär. Eksperimentiň netijesi ondan soň grafika diýip bolja ähli zady, her dürli şekilleri, ýazgylary, 2D, 3D modelleri, fotosuratlary, hatda reňkleri hem hereketlendirip başlaýarlar. Şol wagt hem Jon Witni öz eksperimedinde çykan netijesi barada, motiona audio elementleri goşmak ony has täsirli etjekdigi barada aýdýar.
Jon Witniniň eksperimentlerinden soňra grafika öňküsinden has üýtgeşik şekil alyp başlaýar we wizual effektleriň, animasiýalaryň we käbir kino tehnikalaryň esasynda ýerine ýetirilýän motion dizaýn indi tomaşaça has täsirli bolup başlaýar. Motion dizaýn adaty grafikadan maglumaty hem has düşnükli we ýeňil ýetirip başlaýar. Şol bir wagtyň özünde gyzykly hem özüne çekiji hem bolýar. Netijede bolsa Motion Design häzirki wagt kinolaryň titrlerinden başlap, özüňizem bilşiňiz ýaly, wideo klipleriň, TV kanallaryň, gepleşikleriň, kompýuter oýunlaryň, reklamalaryň, web sahypalaryň, hatda wideo prezentasiýalaryň we dürli-dürli ýene-de interaktiw tehnologiýalaryň aýrylmaz bir bölegine öwrülýär. Muňa hem iň gowy mysal hökmünde

Ýaowo, gurbanym. Stop doing that. Don't be a.
Bu Apple-yň prezentasiýasy, prezentasiýa wideosynyň motiondan daşynda her nähili ýeňil ýa hem ýönekeý ýaly görünýänem bolsa, motion dizaýnda asyl mesele hiç kim başarmaýan spes effektini etmek däldigini öň süňňe çekesim gelýär. Sebäbi motion dizaýn özüniň köküni grafiki dizaýnyň we motion picture diýilýän, ýagny kino dünýäsinden alyp gaýdýandygy sebäpli, şolaryň fundamental aýratynlyklaryna esaslanýar. Bu diýmek, motion dizaýn özüne çekiji edýän zat onuň çylşyrymlygy däl-de, onuň örän inçe sünnälenip dokalýan ritminde diýmek. Ýagny Apple-iň şol tanyşdyryş wideosyny gaýtadan görüp, ondäki ýazgylaryň, ýagny taýplaryň motion nä derejede, arkada gidýän saz bilen sazlaşykly gidýändigi we geçiş, ýagny transition-laryň nähili akylly we ugur tapyjy motion-lar bilen seplenendigini üns berip görüň-de. Şol sünnälenip taýýarlanylýan taýýarlanan ritm hem netijede biziň gözümize Moşunyň aýylganç keýpini berýär. Geçen ýyl biz belli studiýa hökmünde Rotterdamda geçirilen AGI Open atly halkara grafik dizaýn bileleşigine gatnaşdyk we grafik dizaýn we motion dizaýn industriýasynda dünýäniň iň öňdebaryjylary bilen tanyşyp, olaryň leksiýalaryny diňledik. Şonda amsterdamly bir studiýanyň edýän Motion dizaýnlar bize motion dizaýna başgaça seretmäge kömek etdi. Sebäbi biz adatça ilki grafik edip, ony soňra motiona geçirýän bolsak, olar ilki saz esasynda kodlamak arkaly motion döredýärler. Soňra şol motionlar hem şol motiondan grafika emele getirýärler. Ony hem Amsterdamyň e, simfoniýasynyň brend grafikasy hökmünde ulanýarlar. E, soňra ol studiýa e, Motion Design festiwaly geçirýändiklerini aýtdylar we bizem çagyrdylar. Onda aslynda şol studiýanyň näme derejede grafikalar tans oýnatýandygyny görkezmek üçin şol festiwalyň tanyşdyryş wideosyny görkezmek isleýär.

Umuman, häzirki wagt motion dizaýna Türkmenistanyň media we dizaýn industriýasynda hem talap ulymka diýýän. Iň bolmanda biz öz studiýamyzyň adyndan aýtsam, bizde häzirki wagt iki-de, üç-de motion dizaýnerlerem bar. Emma ýene-de biziň motion dizaýnerlik wakansiýamyz hemişe diýen ýaly açyk durýar. Sebäbi paşti ähli proýektlerimizde diýen ýaly, hatda şu esasy tema rubrikamyzda hem motion dizaýnyň berýän gyzygyndan we täsirinden peýdalanmaga çalyşýar. Muny hem biziň web sahypamyzda ýa-da Instagram Instagramymyzda goýýan proýektlerimizden we ýylyň jemi wideolarymyzdan hem görüp bilersiňiz. Garaz, hünär saýlamakda kynçylyk çekýänlere geljekde has hem gerekli hünär boljak motion dizaýn bilen gyzyklanyp başlamagy maslahat beresim gelýär. Her bir hünärde bolşy ýaly, onuň hem tehniki tarabyny, ýagny programmasyny öwrenmek kyn däl, emma hakyky manyda motion dizaýner bolmak üçin bolsa, elbetde, yhlas we zähmet we wagt gerek bolýar. Ritm duýgurlygy ýokary bolan we herekediň berýän gyzygyndan aşa keýp alýanlar, elbetde, beýlekilere görä motion dizaýny çalt öwrenip bilýärler. Iň möhüm hem motion dizaýnyň bir döredijilik hünäri bolmagy mukad edýär we ondaky, ýagny motion dizaýnda giň mümkinçilikler aslynda motion dizaýn bilen gyzyklanýany hiç haçan içini gysdyrmaýar. Hatda motionyň berjek estetikasy dizaýneri köp tarapdan kämilleşdirip hem bilýär. Meniň bu gün motion dizaýn barada aýtjaklarym şulardan ibarat. Sag boluň.